Bonġu tfal, illum kif qed taraw Julia Lynn u Audrey Ann diġà għandhom xi ħaġa f'idejhom. Inti Julia Lynn, inti lil min għandek f'idejk? Il-barker. Hmm.
U da x'in huwa, x'annimal huwa? Kelb.
Kelb.
U inti Audrey Ann, x'għandek f'idejk? Għandek il-Tom u Tom huwa? Attus, mela għanna kelb u attus. Hmm. Imma f'dal kas jismu Tom tajjeb. U tafu għalfej għandhom dawn l-ismijiet. Għaliex dawn iż-żewġ tan-nimari dan il-wieħed ħajkon iktar minn wieħed kelb u ħajkonna iktar tates ukoll. Però aħna hawnhekk għandna wieħed u wieħed. Għaliex dawk qegħdin f'dan il-ktieb li għandi f'idejja jiena. Il-ktieb tal-lum ħa jkun jismu Mili Moli u l-Ħalliel tal-Qtates. Qegħdin naraw hawnhekk fil-faċċata, hm, tgħiduli x'qegħdin naraw fil-faċċata tal-ktieb? Erbgħa u ħamsin. Anker u l-tom.
Il-tom biss imma hemm fis-siġra? Hmm? Għattu siħor. Hemm għattu siħor illi għandna fl-istorja. U isfel, apparti il-kelb jimbaħ, il-żewġ tiklib jimbħu, għandna lil min hemmhekk? Il-barker.
Apparti li żewġ tiklib jimbħu imma lil min għandna wkoll? Il-Mili Moli. Il-Mili u l-Moli. Min huma Mili u Moli? Dawn iż-żewġ tfal. Dawk iż-żewġ tibniet, eh, Mili u Moli. Mili u Moli huma żewġ karattri illi Twieldu ġo ħanut tal-artiġjanat fi New Zealand. Din l-awtriċi ta' dan il-ktieb kellha dan il-ħanut u din kienet taħdem dawn il-pupi. Hi ddeċidiet li tagħmel dawn il-pupi, semmiethom Millie u Molly. Għamlet waħda bjonda u l-oħra mlitha samra. U r-raġuni għalfejn għamlithom waħda bjonda u l-oħra samra hija biex turi illi ma hemm l-ebda differenza bejn ir-razez tad-dinja. It-tfal kienu jidħlu fil-ħanut tagħha u kienu dejjem jistaqsuha fuq dawn il-pupi li hija kienet tagħmel istess. U hi din l-awtriċi tal-ktieb u sid dan il-ħanut. Kienet dejjem tirrakkonta dawn l-istejjer sakemm fl-aħħar fis-sena 2000 iddeċidiet illi dawn l-istejjer li hi kienet tirrakkonta lit-tfal tpoġġihom fi ktieb. U minn dak in-nhar mis-sena 2000 inkitbu ħafna u ħafna stejjer fuq Millie u Molly. U aħna llum ħa naqraw il-verżjoni bil-Malti. Il-verżjoni bil-Malti tasal lilna bis-saħħa ta' Franz A. Attard. Mela Franzi Attard kitbilna l-verżjoni bil-Malti filwaqt li Jill Pitar kitbitilna l-verżjoni bl-Ingliż. L-illustrazzjonijiet ta' dan il-ktieb huma ta' Chris Morrell. Il-ħaġa partikolari ta' dan il-ktieb hija illi fl-istess ktieb għandna kemm il-verżjoni bil-Malti kif ukoll il-verżjoni bl-Ingliż. Jiġifieri meta tkunu qegħdin taqraw dan il-ktieb tindunaw illi għandna bil-Malti u għandna bl-Ingliż ukoll. Jiġifieri jekk ikollkom dan il-ktieb tista' tgħid pereżempju illum ħa naqrah bil-Malti u xi ġurnata oħra taqrah bl-Ingliż. Mela għandna dik il-kumdità wkoll li fl-istess paġna għandna ż-żewġ lingwi. Aħna llum kif nagħmlu dejjem ħa naqraw il-verżjoni bil-Malti li waslet lilna bis-saħħa ta' Franz A. Attard. Tajjeb? Mela, x'taħsbu? Nibdew? Iva. Ħa naraw daqsxejn dawn il-kelb u dan il-qattus fiex jidħlu f'din l-istorja ta' Millie u Molly? Iva. Tajjeb. Hmm, fej edin hawnhekk. Hmm, Ġo? Ġo xi park forsi? Hmm? Hawnhekk karax qed jagħmel dan it-tifel hawn wara.
Qed jitbanda li jisu hemm xi park hemmhekk u hawn it-tfal jilagħbu.
Ah, hmm. U hemm reda tonxor.
Hemm qegħdin mill-huma li qed narawhom arawhom qegħdin jilagħbu b'xi żewġ pupi. Ekku, Il-kelb u l-qattustan qegħdin hemm, però mhux huma biss, hemm żewġt qtates u żewġt iklieb. Ħa nibdew. Barker u Bouncer kienu jimbħu b'mod aħrax għal kull ħaġa ta' xejn. Ħadd ma kien jagħti kasom, Milju u Molly kienu jinjorawhom. Mela hawnhekk il-Milju u l-Molly x'qegħdin narawhom jagħmlu? Jilagħbu.
Jilagħbu u jinjoraw l-inbigħ tal-klieb araw il-klieb qegħdin jinbħu imma Milju u Molly qed ikomplu jilagħbu mhux qed jagħtu kashom. U lejn min qegħdin jinbħu Milju u Molly? Skużawni, lejn min qegħdin jinbħu il-klieb Barker u Bouncer? Il-qtates.
Lejn il-qtates li jedin? Fuq is-sidra. Jedin fuq is-sidra.
Hmm. Xiridu tajt minn għand il-qtates daw? Biex jikluhom.
Taħseb?
Mhm. Il-laħwa. Klib jiklu l-qtates. Tajt, joħobbu jimbħu lej il-qtates naħseb. Eh, imma u ma jħobbu. u l-Egrotted u l-Klipijiet. U l-Klip.
Il-Klip jħobbu jieklu l-ħut. Tajjeb, ejja ħa nkomplu naqraw, ħa naraw daqsxejn għalfejn dal-klieb qegħdin jimbħu Barker u Bouncer. Hawnhekk x'taħsbu? Qegħdin ninjorawhom milli umoli hawnhekk? Le.
Ma tantx donnhom jistgħu hawnhekk għax qegħdin quddiem xulxin. Mela, ħa naraw. Jum fost l-oħrajn, Barker u Bouncer kienu qed jimbħu bħas-soltu. Meta f'daqqa waħda, Bouncer deher jogħla mat-tieqa! Umm. Ried jiġbed l-attenzjoni, iktar attenzjoni mis-soltu qisu, hux vera? Għax saħansitra mar jinbaħ mat-tieqa hawnhekk. U l-qtates? Il-qtates fejn hu? Qegħdin fis-siġra? Imma jekk it-tipp jisma' l-animali u jħallef tal-qtates, naħseb Qal li l-ħadan. Taħseb? Iħalli l-tates ħadan. Hmm, medinx bis-siġra nfatti, ħanaraw daqsxejn. Nasra btala maġer u ħal tates. Hmm, ħanaħsbu ftit issa. U marmelade u tom il-qattus ma kieni ma kienux fuq is-siġra tagħhom, arawa s-siġra vojta. Mela wieħed mar biex jiġbed l-attenzjoni ta' Milju Moli. L-ieħor iħares lejn is-siġra illi m'hemmx qtates fuqha. Hmm. Min jomoli Indunaw li kienet ġrat xi ħaġa serja? Hmm. Taħsbu li l-klieb qegħdin jippruvaw jgħaddu messaġġ? Iva.
Hmm.
Għandhom bżonn li l-mili u moli jisom hux? Aha. X'taħsbu ħajatu kasom mili u moli? Iva.
Hmm. Araw hawnhekk. Wara min qegħdin jiġru? Wara Barker u Bouncer. Iva, hekk jisu. Barker u Bouncer telqu jiġru. Millie u Molly ġrew warajhom. Arawhom. Il-klieb ħarbu u Millie u Molly ħarbu għal warajhom huma wkoll. daru ma' kanzuniera u għaddew minn ġo katusa kbira. Hmm. Taħsbu li Miljum u li ħajidħlu warajhom ġo din il-katusa l-kbira?
Iva. Min jafu, jista' jkun, jiġru warajhom edin. Ġrew għal wara ċint u għaddew minn bejn il-ħwejjeġ minn xurin. L-aħwa. Taħsbu li ħa tirrabja ma' daw il-klieb, din il-persuna illi naxxret il-ħwejjeġ? Ejwa. Hm, jista' jkun u għax tibża' li jħammġula il-ħwejjeġ.
Tajt.
Asmu minn ġoġnin u qabżu ħajt. L-aħwa x'ġirji qegħdin jieħdu hux? Ġrew tul it-triq u għoddew minn taħt xatba. U min qed isegwihom dan il-ħin kollu? Il-klieb. Il-klieb qegħdin jiġru fuq quddiem imma min qed isegwihom? Mili u Moli dejjem isegwu l-klieb qegħdin eh, qegħdin jiġru warajhom il-ħin kollu.

U għaw xġara, għaw xġara. Waqaw fuq Waqaw l-aħwa. Sama mili u moli baqgħu deħlin fuq Barker u Bouncer. Arawhom l-erba li huma waqgħu mal-art baqgħu deħlin l-erba li huma f'xulxin. Weġġaw tajt. Speraw li le, nisperaw li le. U ma biss waqgħu? Le. U bisu għaw iktar nis jaqgħux. Il-ħallel tal-dates. Tajt. Il-polizija.
Hmm. Li waqgħu lil ħallel tal-qtates li ħabet li ħabat mal-pulizija u qalbu. Daħwa xi straġi. Eh, kulħadd jaqa' mela qiegħed. U l-min qed naraw ukoll fl-aħħar? Eh, Tom u l- Marmalade.
Ah, Immu ma l-qtates mela għalhekk ma kinux fis-siġra. Kellek raġun Ġulja lil mela. Mhm. Hmm, vera kien ħadhom xi ħadd, aw vera. Brava. U waqt li kien nieżel fl-art, il-pulizija laqa' lil Marmalade u Tom il-qattus. Ejja, almenu, laqagħhom ma weġġgħux mela, Tom u Marmalade. X'taħsbu li se jagħmel il-ħalliel tal-qtates? Ħajjet li ħalli jibgħat meta Ħadd ma jarahom, jerġa' joħodhom. Hmm, imma x'qed jipprova jagħmel hawnhekk? Jiġri jaħrab, eh, jaħrab. Li loqgħodja, li joqgħos jaqbadhom. Ekku.
Il-ħallil tal-qtates irnexxielu jqum u ħarab jiġri. Barker u Bouncer tħabtu biex inħallu minn ma' xulxin. Kienu għadhom jippruvaw iqumu daw minn mal-art, eh? Barker u Bouncer arawhom, għadhom qed jippruvaw iqumu minn mal-art peress li huma kienu l-ewwel li waqgħu. Millie u Molly ħaddnu magħhom lil Marmalade u lil Tom il-qattus. X'taħsbu, Millie u Molly ħa sewhom ferħanin li kellhom lura lil Tom u lil Marmalade? Iva.
Hekk jidhru hux u naħseb anke l-qtates qegħdin kuntenti li rritornaw lura għand Millie u Molly. u mhux għand il-ħallil tal-qtates. Waqt li l-pulizija farfar ħwejġu mit-trab. X'taħsbu l-pulizija rrabjat? Le, speraw. Barker u Bouncer, din id-darba kelkom raġuni tajba l-fejn timbħu, qal il-pulizija. iżda ħafna drabi timbħu għal xejn b'xejn. Il-qudiem, jekk ma jkunx hemm vera bżonn, ma rridx imbieħ u konfużjoni għal xejn b'xejn. Mm. X'qed jitlob minn għandhom mela l-pulizija? Għalli l-klib Ma jgħotux jinfqu għal xejn xejn. Ekku.
Jinfqu biss meta jiġri l-ħalil tal-qtates. Meta jiġri xi ħaġa biss, mhux joqogħdu jagħmlu ħafna storbju għal xejn b'xejn. Tajjeb, mela l-pulizija wissihom lill-klieb? X'taħsbu? Barker u Bouncer se jobduh lill-pulizija jew ħa jkomplu jagħmlu l-istorbju għal xejn b'xejn?
Nisperaw, eh, nisperaw. Issa naraw mela. Barker u bouncer. Femu eżat xrit jgħidilhom. Din jimbħu hawnhekk. Le.
Għalkemm il-qtates qegħdin fis-siġra m'qegħdinx jinbħu lejhom arawhom qegħdin kwieti. Obdewh hawnhekk lill-pulizija, eh, obdewh, bravi. Meta mill-ġdid reġa' kien hemm ħafna qagħa u storbju, kulħadd induna li veru kienet ġrat xi ħaġa. Din id-darba, Barker u Bouncer qabdu lill-ħalliel tal-qtates fil-fatt. Hmm. X'reġa' jipprova jagħmel dan? Nieħu l-qattos. Qed jerġa' jipprova jisraq lil qtates. Imma di darba meta Barker u Bouncer bdew jimbħu, mill-ewwel emnuhom. Mhm. Di darba iva, eh, ma kellhomx għalfejn jobdumu jiġru wara xulxin. Għax bdew jinbħu mal-ewwel u qabduh fil-fatt li l-ħalliel tal-qtates arawh waqt li għadu fis-siġra stess. Tgħallmuha kienu mela l-lezzjoni Barker u Bouncer? Iwa.
Tgħallmuha tajjeb, eh? U bis-saħħa tal-lezzjoni li tgħallmu li ma jinbħux għal b'xejn b'xejn, salvaw lill-qtates fil-pront mingħajr ħafna kumplikazzjonijiet. Proset Barker u Bouncer. Qal il-pulizija. Din id-darba mbaħtu għax vera kien hemm bżonn. Barker u Bouncer fehmu eżatt xrid jgħidilhom. Hmm? Kienu ħadu il-messaġġ fehmu x'kien qalilhom il-pulizija meta wissihom biex jimbħu biss meta jkun hemm il-bżonn. U hawnhekk fl-aħħar mill-jum hu li qed jgħidulna Nisperaw li ħadtu gost taqraw jew tisimgħu din l-istorja. Hmm? Tajjeb, u hemmhekk reġa' għandna il-Mili u l-Moli. X'ġerilkom? Għoġbitkom din l-istorja? Iva.
Tajjeb.
Mela, issa aħna llum lestejna daqsxejn ta' logħba. U issa, minflok ħa jkollna qattus u kelb, did-darba ħa jkollna żewġt iklieb. Mela, Audrey-Ann, tini naqra l-qattus tiegħek inti. U minflok issa. Se jkollna kelb ieħor għandna l-Barker u l-Bouncer tajjeb. Mela Barker u Bouncer qegħdin għal Julia Lynn u għand Audrey Ann. Issa jiena ħanatihom ftit istruzzjonijiet, tistgħu tqumu bil-wieqfa issa ta' ħanatihom ftit istruzzjonijiet. U Julia Lynn u Audrey Ann ħaj mexxu lill-klib tagħhom Fejn ngħidilhom jiena, biex b'hekk nipprattikaw ftit mill-kliem li rajna fil-ktieb? Tajjeb, mela. Barker u Bouncer jitilgħu fuq il-kaxxa. Barker u Bouncer imorru wara l-kaxxa. Barker u Bouncer jgħaddu minn taħt il-kaxxa. Il-mod, wara xulxin, wara xulxin, għax hekk ħajaqtu. Ejnu xulxin, ejnu xulxin, biex joħorġu. Għajjem. Barker u Bouncer għaddew minn bejn il-kaxxa u s-siġijiet. Hawnhekk jiġifieri. Mexxuhom, mexxuhom, mhux ta' fis-siġġijiet għedtilkom jiena jsibhom jerġgħu. Barker u Bouncer għaddew minn bejn il-kaxxa u s-siġġijiet. Qegħdin intom jiġifieri, mexxuhom lil hemmhekk, mexxihom. Tajjeb, u inti Audrey Ann ħadd mexxih lil tiegħek? Tajjeb. Barker u bouncer. Marru fuq qudiem tal-kaxxa. Barker u bouncer telo fuq il-kaxxa. Barker u bouncer. Għaddew minn bejn iċ-ċint u l-kaxxa. Barker u Bouncer le, ħadd ma qalu biex jitla' fuq il-kaxxa. Barker u Bouncer għaddew minn taħt il-kaxxa. Wieħed wieħed, wieħed wieħed, ma jgħaddux it-tnejn. Dora fux jgħidbuki. Lisa, uħroċ tijak u kol, Lisa. U Barker u Bouncer bdew jimbħu lejn qattus. Barker u bouncer ħajobdu lill pulizija u ħajiqfu. U Barker u bouncer telgħu fuq il-kaxxa u baqgħu hemm. Tajjeb, fa, nispera li tistaw tilabu din il-loba intom u kol, tistaw taqbdu xie annimal bħal barker u bouncer tana u tilabu ftit Poġġuhom f'postijiet differenti biex b'hekk tipprattikaw ftit dawn il-prepożizzjonijiet, tajjeb? U hekk aħna ġejna fit-tmiem ta' storja oħra. Bħal dejjem grazzi lill-Kunsill Lokali ta' Ħal Safi u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. U aħna flimkien ma' Barker u Bouncer u Julia Lynn u Audrey Ann ħa nħallukom bħalma nħallukom dejjem.